Сөйләргә кирәк, татар балалары өчен ниндигрәк мөмкинлекләр бар микән милли тормышка кереп китәргә? Ул миңа мама диде, мин әйтәм, нинди мама, мин сиңа, мин татар әнисе! Минем Сарукай мине башта мама дип әйтә торган и. Мин үземне убырлы карчык атыйм. Татарча сөйләшегез, татарча сөйләшегез! Үзәктә кирәк бер Э, көчле мәктәп хәзер бит бездәге мәктәп мәскәүдәге ябылырга тора сез күрдегезме статистика буенча татар балалар ничәнче санда беренче санда татар баласы түгел шулардан күп бала курка ого куркалар җылап җибәрәләр дәрес вакытында мин аңа бер кайчан да суанасын һәм шүрәлне йоклар алдыннан укыйм аглюла сырыйм җыр бөген нәрсә укыйбыз Әни тагын шүрәлене Балалар уен формасында телне э, җиңелрәк өйрәнә. Бармы?
Аерылсам, ялгыз.
Балага мотивация кирәк, бер кайчандан теге ачланырга син килеп чыкмый. Алай эшләми. Мин әни белән әти өйрәтте, ишанырдан мин татарча яхшы сөйлим. Шәшең синең шундый озын. Аякка кадәр, әйме? Бөтен кеше матур дип әйтәдер инде, әйме? Әйтергә бераз оят булса да әйтим, чөнки бу проблема белән бик күп әти-әниләр каршылашкан. Ничә миллионлаган татар булган Мәскәүгә без былтыр 25 бала чыгардык. Логопедмы кемдер әйткән, балагызның менә дөрестән дә бутамагыз, бер генә телдә ачылсын теле дип. Курыкмагыз, телне бутый дигәннәргә ышанмагыз. Ике телдә дә телне кабул итә ала бала, бу проблема түгел. Татар телен өйрәнүдә нинди Чаралар аеруча эффектив. Милли җанны уятыр өчен мин Салават җырларын куярга бик яратам. Алтынкаем, матуркаем, чибәркәем әйткәч, ул шундый йомшара. Милли үзаңы булган кешеләргә нәрсә комачау итә, телне дә өйрәнергә, ди. Ялкаулык. Ялкаулык.
Аның татарлыгыннан исеме генә кала һәм шул өчпочмак пешерә белүе генә кала. Балаларның иң яраткан менә сезнең очракта татар ризыклары. Биш минут эчендә юк итәләр шуны. Коймаклар пешерү ул бит инде балада милләтеңә карата мәхәббәт уята. Йокларга яткач инде без догалар өйрәнәйек. Әби бер җөмләне кабатлый, мин аны кабатлыйм. Үзебезне үзгәртергә Аннары балалар карап, э, күреп, э, алар да үзгәрәләр яхшы юлга.
Мәскәүчә. Дуслар, туганнар һәм почти туганнар дип гадәттәгечә эндәшәм әйшин язылучыларына.

Шулай итеп, бу безнең уртак җиңү, дуслар. Әйдәгез, алкышлыйк әле. Сезгә дә, безгә дә. Акчалата да мали? Акчалата, әйе. Моңа җиңүчегә, ягъни инде безгә 50 мең сум тапшырдылар. Ләкин, җәмәгать, аның әле бит салым дигән нәрсәсе дә бар. Аны алганнан соң 40 ничәдер сум калды. Ләкин безнең әле тагын бер җиңү бар, ул да булса, Ә, Интернетта туган телләрне үстерү темасын яктыртучы медиапроектлар арасында үткәрелгән конкурста Әйтче беренче урынны алып 70 меңлек грантка ия булды. Шулай гаиләгез алкышлый. Афәрин. Әлбәттә, аның бөтен 70 меңе килеп җитмәде, 60 мең 900 сум, ләкин э, бернигә булмауга Карауга, әлбәттә, шушы акчаның булуы әйбәт һәм, хөрмәтле тамашачылар, бу тапшыру безнең нәкъ менә шул акчага төшерелә дә инде, ягъни сездән донатлар җыеп аптыратмадым бу юлы. Ә, шулай булдымы?
Шулай булды. Хәзер темага кереп киткәнче, дуслар, мин бер әйберне әйтим әле һәм шуннан соң кунаклар белән таныштырырмын. Мин менә бу Бөтенроссия татар журналистлары форумы кысаларында булып кайттым Арчада. Арчадан ике төрле минем фикер калды. Беренчедән, Арча бит Тукайны биргән як, милли як, үрнәк як. Ләкин шәһәр буенча барганда татарча атамалар кибет исемнәрендә юк диярлек. Гел урысча, я Карапуз тыранда, я Комфорттыр. Һәм мин шаккаттым. Ә менә икенче мине сөендергән әйбер, ул да булса, Арчада милли тәрбиягә бик зур игътибар бирә. Чөнки без көллияттә дә булдык, без булдык мәктәптә дә. Бик сөендерде, чөнки милли җанлы балалар бар. Һәм менә шушы милли тәрбияне Мәскәүдә, Мәскәүдә татар балаларына ничегрәк бирәләр микән? Менә шул тема буенча без сезнең белән фикер алышачакбыз. Кызык, кызык дип уйлыйм, чөнки бик шәп кешеләр җыелды һәм хәзер мин сезне алар белән таныштырам. Иң элек әйтченең якын дусты, ә сезгә инде ул бик яхшы таныш булган Мәскәүдәге Умарта татар телен өйрәнү үзәге җитәкчесе Лилиана Сафина. Сәлам, сәлам.
Лилиана, хәерле көн.
Алга таба Дилә Сөләйманова, Мәскәүдәге Алиш балалар театр студиясе җитәкчесе. Дилә, хәерле көн. Исәнмесез.
Һәм э, безнең э, тагын бер кунагыбыз Тәнзилә Әһлиуллина, журналист, яшь әни дип таныштырырга кушты ул үзе белән. Рәхмәт, Лина.
Тәнзилә, хәерле көн. көннәр.
Башлыйм әле мин сезгә бу теманы гомумән ничегрәк туганы турында, тууы турында. Ә, Бер көнне яза миңа Дилә Сөләйманова. Баксаң ул Мәскәүдә икән һәм күптәннән икән. Ул әйтә, ә, Мин ә, э, театр студиясен җитәклим ди, Алиш дип атала, һәм менә балалар җыясы иде ди. Әйтчегә белдерү биреп булыр микән ди. Мин әйтәм, нишләп булмасын? Ә без Дилә белән инде хан заманыннан бирле таныш, Сәләттә бергә булган идек. 2008дәме әллә 9дамы? 2008дә э, дип уйлыйм, Сәләт Раушанда. Сәләт Раушанда. Менә шул 2008 елдан бирле безнең Дилә белән Аралашкан юк. Һәм ул бу юл миңа язганда ул әйтә, Ә син мине хәтерлисеңме? ди. Мин, дөресен әйткәндә, әйе, әлбәттә, хәтерлим. Һәм уйга калдым. Мин әйтәм, безнең бит Мәскәүдә Алиш студиясе бар икән, балалар театр студиясе. Бар, безнең умартада шулай ук балалар шөгыльләнә. Димәк, безгә сөйләргә кирәк, татар балалары өчен ниндигрәк мөмкинлекләр бар микән милли тормышка кереп китәргә. Һәм әйдәгез әле, кайсыгыздан башлыйк? Беренче сорау шулай булачак. Сезнең Мәскәүгә ничегрәк Килүегез турында ниндирәк җилләр ташлады һәм ниндирәк максатлар белән килдегез һәм ниндирәк кыенлыкларга очрарга туры килде? Миңа беренче. Әйдәгез, Тәнзилә, сездән башлыйк әле. Рәх, рәхмәт.
Егерме елдан артык мин Мәскәүгә кунакка килдем. Ә кем янына? Минем эч туган апам һәм аның эч улы Мине бик матур, бик яхшы каршыладылар. Мәскәүне күрсәттеләр. Аларның аларга Алланың рәхмәте яусын. Аның өчен мин русча әйтмешли Мәскәүгә килә идем разгонять тоску. Бер биш көнгә килеп, музейларны карап, театрга барып, күңелемне тутырып, күңелемне тутырып, яраткан Самарыма килеп, китте идем. Аннары Гафу итегез, Зилә, ә сез Самарның үзеннәнме? Үзем, ә, үзеннән, үзеннән.
Ә. Мин э, Самар это Самара э, кызы, э, татар кызы. Әтием шундый Самара өлкәсенең танылган татар районы Камышлы районы. Сез Әйе, мин бит андагы Камышлы газета редакциясендә эшләүче Рәйсә апа белән таныштым менә бу форумда. Беләсезме әллә? Да, әйе, әйе.
Аны да, аны да беләбез. Ул шундый бәләкәй авыл Камышлыдан бер җиде чакрым Дәүләткол авылыннан. Шулай минем әти мактанмыйм инде э, таныл бик танылган журналист иде э, утызга утыз елга э, якын самара татар өлкә татар газетасын баш мөхәррире иде бердәмлек газетасы вот шулай аны кызганычка 19 2018 елда югалттык янар вот э, минем минем дә тормышымда шундый зигзаг булды он тугызынчы э, татар э, татарлар юкка әйтмиләр бит язмыштан узмыш юк бер качан да мин мәскәүдә торырга Теләгем юк иде. Минем дә шулай иде. Минем өчен кебер әйтеп, турист буларак килә идем, мин әйтәм, юк, Мәскәвегез үзегезгә булсын. Мин әйтәм, монда яшәп булмый икән. Минем дә шулай критика инде шундый да. Ну, шулай булды. Э, мин Мәскәү җекеденә э, кияүгә чыктым. Да. И аннары 20 елда безнең э, улыбыз туды, Аглиулла исемле улыбыз. Тукта, сезнең фамилиягез Әһлиуллина бит инде. Әһлиуллина. Ә улыгыз ә, Әгълиулла. Әгълиулла. Минем әтиемнең баба исеме. Шул исеменнән безнең фамилиябез тотынды шулай. Димәк, сезнең улыгыз Әгълиулла Әһлиуллин, шулай бит? Әгълиулла Сафин ул.
Ә, үзе, шулай булып чыга. Үзе шулай да, да.
Әйе, әйе, шулай. Ну, без туганнар түгел. Шулай. Шулай итеп, э, җиденче ел Мәскәү җирен таптап йөрим. Ә ирегез татармы? Татар.
Ул Мәскәү э, җигете, әнисе дә, әтисе дә Мәскәүдә тудылар. Әбисе, әбиләре, бабайлары бер э, яктан Нижгар ягыннан, Сафаджай авылыннан, шундый тоже танылган авыл. Икенче яктан алар Татарстаннан. Шулай. Татарстанның кайсы районыннан? Арча, Арча, белмим, Арча районы шуңан, э, аннан. Ә э, менә Самара өлкәсе дигәннән минем иң элек күз алдына һәрвакыт килеп баса Гали дигән авыл. Гали авылы, әйме? Минем ул авылның үзендә булганым булмаса да, ләкин беләм, бик зур, Шундый халкы тырыш. Үзегезнең булганыгыз бармы ул авылда, Галидә? Галидә юк. Юк. Галидә юк.
Камышлыда, Камышлы инде ул Самар өлкәсендә татар Меккасы атала. Ул Татарстанда, Татарстанга иң якын. Шулай ала, анда яшәгән кешеләр Саф татарча сөйләшәләр. Галигә барам әле. Әйе. Шулай, шулай да. Әтием инде саф татарча сөйләшә иде. Әни, э, минем әнием Фатима, э, э, Фатима ул э, Ульян өлкәсеннән, э, да, ул мишәр. Шулай, мишәр татар. Әйе. Ә ә менә милли тормышка ничек кереп киттегез Мәскәүдә? ну егерменче ел ул шундый авыр ел иде шулай егерме беренче дә шулай егерме икенче елда без э, улым үскәч әз генә э, лилиана ханымның э, умартага килдек шул вакыттан милли милли эшкә милли тормышка, тормышка старт бирелде да әйе әйе шулай рәхмәт анарга менә хәзер э, минемчә лилиана ул күпләргә менә шундый үзенең эшчәнлеге белән старт бирүче кеше лилиана без синең инде җирне ашар дәрәҗәгә җиткәнен хәтерлибез ул сагышны без әле яшим иде новогиреевода анда узып китәм иде һәр көн автобус белән Татнефть заправкасын ул җылаган яшьләр, ул өч колор, шул менә, менә мин аны әйтеп бетермәслек, ул менә өй гөле карыйм да шул байракка төскә җыйм, үкереп-үкереп җылыйм. Әле, ну, бигрәк кыен. Аннан кайттым, мин түзә алмадым, әнинең туган көненә яраклаштырып. Менә кайтып җиттем, машина юк, килеп каршы алды әти кем беләндер. Менә көтәбез без җул, ну, без кунашка хәтле кайтабыз, моннан килеп балалар иде менә дип беләни. Кемдер индер колхоз, кемдер машинасы белән килгән. Менә кайтып кына җитәбез без кунаштан беләсезме? Менә уже чиктән уздык, менә Камыллы авылы безнең безнең беренче чик авыл. Менә шунда мине төшерексеннәр иде, җирне ашыйсың килә дип. Ләкин безнең әле әйченең э, шуннан соң Дуслар сафы бик ишәйгәннән ишәя бара. Шуңа күрә менә син дә кыскача гына, кемгәдер бәлки э, таныштыр, кемгәдер әле таныш түгел, синең Мәскәүгә килүең һәм менә милли тормышка кереп китүең. Мин кыскартып кына әйтәм, җирләрсез генә. Э, мин э, Мәскәүгә укырга килдем. Монда университетта укыдым, белем алдым. Лилиана, син бит башта Казанга керәсе идең, әйме? Татар теле укытучысы булып. Менә миңа шунда, мин шуны сөйләмәм буга тегесендә. Хәзер шуны сөйлим. Мин башта Казанга керергә укырга. Гомер, мин гомер буе хыялланым 7 класстан алып татар тел укытучысы булырга. Әзерләндем, тырыштым. Сәгать 11 11 сыйныфтан соң бардым Казанга укырга керергә дип. Миңа әйттеләр, менә ну, безнең вакытта модасы шундый дип, бер бал җитми дип. Шулаймы? Бер бал җитешмичә шып кына э, мин керә алмадым. Шул татар теле бүлегенә, татар филологиясе Аллага шөкер. Әй, менә шулай бу һәм Мәскәүгә юл инде миңа шунда Казанда документларны алырга килгәч, э, бирделәр кире алдын документларны һәм мәктәп татар теле бүлеге ачылу турында Мәскәүдә. Мин шулай Мәскәүгә килеп эләктем. 2001 елда. Ягъни Казанда татар теле укытучысы белгечлегенә эләкмичә Мәскәүгә килеп шул белемне алды, әйме? Мәскәүгә Бу инде минемчә нонсенс, мондый очраклар бик сирәк була торган. Менә ул язмыштан узмыш юктыр. Шулай.
Менә тормышта кайвакыт була ул, кайсыдыр син планлаштырган әйбер килеп чыкмый, шундый көенәсең, нишләп килеп чыкмады инде дип. Ә аннан соң күпмедер вакыт үткәч кенә аңлыйсың, әлеге Аллага шөкер ул мин уйлаганча барып чыкмаган. Менә э, тормышның менә шушы икенче борылыш алу миңа тагы да яхшырак булган икән дип. Әй, яшисең бит, әни булгач үзең күрәсең менә. Әгәр дә шул вакыт укуга кергән булсам, менә минем балаларым бар хәзер, тегесе, монысы бар, шул татар теленә мәхәббәтнең э, киңлеге артты. Ул бит Казанда калсам бармы, хәзер тел бетеп бара шулай, мен тел укытучылар дип әйтәм. Ул бит мамонтлар э, профессиясенә, һөнәренә әйләнеп бара шулай. Һәм монда барыбер син үзеңнең кирәклегеңне аңлыйсың. Һәм синең мөмкинлекләр монда байтагарак барыбер менә телне саклап калу ягыннан телгә ихтирам да башкачадыр ул монда. Ә менә бу Умарта э, татар телен өйрәнү үзәген э, ачу турында теге вакытта без сөйләшмәгән идек бугай. Әйтә әле ни өчен нәкъ менә Умарта дип атала һәм Ә, кем бирде, бирде ул идеяны сиңа шундый Ул башта мәктәп бит- ачарга? Әйе, башта мә, 2001дә, димәк, мин мәчеттә укыта башладым. 2003тә безгә татар милли мәдәни үзәге әйләнеп кайтты һәм шунда татар теле бүлеге ачтылар. Ә, Бүлеге түгел, татар теле үзәге ачылды. Шулай ма- һәм ә, шунда берничә ел мин исемсез генә укыттым. Гомумән анда татар теле курслары дип атала иде Март ә, нидә, ә, Садулаев йортында. Һәм бердән бер көнне ә, башыма бер фикер туды, мин әйтәм, исемнәштерергә кирәк. Булырга тиеш татарча бер бренд. Әмма ләкин ул ничек тә булса яңгырасын татарча итеп, бөтен кешенең колагына да керә торган сүз булсын, язылышы да дөрес булсын, чөнки менә булмасын анда ике төрле авазлар шулаймы? Һәм умарта плюс ул гөжләп тору. Умарта ул бик шундый потенциал. Умарта ул гөл ниндидер кайнашу, ул телнең тәме, ул тырышлылыгы безнең милләтнең. Шуңа күрә менә э, нәк умарта сүзе кереп китте безнең телебезгә. Ул күбрәк менә Телнең тәмен аңлаган момент булдыдыр, мизгел булдыдыр ул. Ә сезнең а, туганнарыгыз арасында умартачылар бармы? Үзеңнең кайчан да булса бал аертканың бармы? Менә быел гына шуны җәйкел минем бабам булган икән. Бабам авылда, әтиемнең әтисе, а, алар аны шуны әйләндереп тә карадым. Болай безнең юк үзебезнең. Ә бабам бар инде, ну, ләкин анда безнең кыенрак. Әти, әти, баба, әтисе белән үсмәгән. Ә менә бал дигәннән, умарта дигәннән дилә синең ничегрәк мөнәсәбәтләр бал аертуда катнашканың һәм гомумән шушы бал э, табу эшенең нечкәлекләре белән танышмы син? Әлбәттә, Татарстанда балчылар алар бит күп. Минем үз әбием, ул унсигез яшьтән аңа би атасы беренче умартаны бүләк иткән һәм әйткән, әгәр дә бу үрчесә, димәк, язмышың бар икән, уңышың бар икән, һәм ул үрчеде. Әбиемнең хәтта утыз умартага хәтле тотканы бар. Ул бит әле укытучы булып та эшләде авылда. Уйлап карагыз, һәм анда тагын аның сыерлары да булды, кош-кортлары. Ягъни авыр иде инде авыл хатынына. Сумарталар. Әйе, тик мин әбиемне бик шундый эшчән кеше буларак э, бәләкәй чактан ук күреп үстем һәм минем һәрвакыт әбиемә ошыйсы килде. Ә синең әбиең кайсы районнан? Әгерҗе районыннан Кечек авылы, Түбән Кечек.
Ә менә Дилә сөйләлү, сине ниндирәк җилләр ташлады Мәскәүгә? Э, син менә без синең белән таныш булган вакытта сәләттә 2008 елда син әле казан кызы идең бит ялгышмасам әйме ул вакытта э, мин казанга мәктәпкә укырга килдем чөнки минем һәрвакыт уемда ничек мин э, укырга керермен микән югары уку йортын ничек сайлармын микән шул сорау булып торды һәм шуңа күрә мин әгерҗедән китеп казанда укуымны дәвам иттем аннары инде кая укырга керәм дип Карар кабул кылганда, мин башта кергән идем Казанда укырга, тик анда миңа һәрвакыт инглиз теле факультетында язмаларымны бернинди хатасыз, бишлеләр белән кайтаралар иде һәм мин уйладым, бу минем өчен кызык түгел, мин берәр нинди авыррак Эшлегә, укый алырлык кына җиргә керергә тиешмен дип, бер елдан соң киттем Мәскәүгә. Һәм Мәскәүдә дәүләт лингвистика университетына кердем, чөнки анда иң төпле белем бирәләр дип миңа әйттеләр. Һәм тагы мине Мәскәүдә татар яшьләренең бердәм булуы кызыксындырды, чөнки яшьләр мондый җирләрдә булырга яраталар бит инде. Казанда андай оешмалар әле ул чакта юк иде елга бер э, без татарча сөйләшәбез дигән э, форум үткәрелә иде сәләт бар иде тик ул мәктәп э, укучылары өчен генә иде һәм шуңа күрә мин мәскәүгә киттем
мәскәү ничегрәк каршы алды сине кочагын җәеп җылы гына җылы кочагына алдымы әллә нинди дә булса кыенлыклар булдымы баштарак Искиткеч, бик яхшы каршы алды. Чөнки мин татар кызлары белән берләштем, алар белән бергә яшәдем һәрвакыт. Чөнки мине куркыттылар, Мәскәүдә авыр булыр, төрле-төрле кешеләргә юлыгырсың, дип миңа бер поездда хатын әйтте, хәтта нишләптер куркытты, шулай әйтте. Ә ничәнче елда иде ул? Ә, 2011 нче. Ә, ул миңа әйтте сиңа, преподавательләргә университетта взяткалар бирергә туры килер, диде.
Әйе, шулай әйтте.
Инструктаж үткәргән инде моны. Мин- Мин белмим, мин белмим, ул мине кем өчен тоткандыр, чөнки мин мәктәпне э, көмеш медаль белән бетердем. Белмим, ул мине берәр троечник дип уйлагандыр инде.
Э, Бу чит апа, бөтенләй танымаган апа. Әйе, Мгм.
Мастер-класс бирде.
Юлдаш. шулай.
Юлдаш әйе.
Э, Бәлки ул миңа яхшылык теләп әйткәндер инде, менә курык шундый шундый кешеләргә югылыгырга мөмкинсең дип әйтергә теләве булгандыр инде ул аның. Ә менә син әйтәсең бит, татар кызлары белән берләштем дип. Бу сезнең бергә укыган кызлар аңлавымча, яме студент кызлар? Күбесе минем мәктәптән кызлар иделәр. Әйе, миңа әйттеләр, менә беләсеңме, безнең мәктәптән кызлар бергә торалар. Ә, әйдә әле син дә аларга кушыла аласың бит, диделәр. Шуңа күрә ул минем кайберләре белгән кызлар иде, кайберләре бөтенләй белмәгән, аларның дуслары булган кызлар иде һәм менә шулай бергә без яшәдек. Дилә, син бит әйтәсең, син Казанда торган чакта ишетеп белә идең Мәскәүдә татар яшьләренең бердәм икәнлеген, әйме? Әйе. Ә менә Мәскәүгә килгәч, ул чынлап та шушы бердәм булуына инандыңмы, әллә башка төрле уйлар синең инде тудымы, инде Мәскәү яшьләре белән турыдан-туры аралаша башлагач? Анда ничектер ул менә шул бердәмлекнең көчәйгән вакыты иде. Хәтта менә Бердәмлек дигән оешмасы, оешма бар иде. Анда Ринат Гарифуллин белән Римма Гомәрова иделәр башлыклар. Менә хәзер Римма Гомәрованың аның Скайтат дигән интернет онлайн татар теленә өйрәтә торган курслары бар. Хәм ничектер мин анда җиңелчә генә кереп киттем. Мине анда алдылар, чөнки мин әле җырчы идем. Һәм менә шулай йөрдем инде. Бик актив вакытлар ул шулай мин. Әйе, күңелле вакытлар, шундый сагынып мин аларны искә алам. Ә менә Скай тат синең ишеткәнең бармы? Бу синең көндәшең икән бит Лилиан, шулай бит? Без Рима белән бик яхшы, яхшы без әйе, бик ул бик актив кыз. Мин сөйләгән бар бит чикләвек проектында, ул шул Рима, вообще Рима молодец ул. Скайтат алар бит күбрәк онлайн укучылар белән шөгыльләнәләр һәм аларга бик күп Алманиядән һәм башка чит илләрдән студентлар килә. Мәскәүчә.
Аңлавымча, сезнең менә өчегез дә Мәскәүгә, Мәскәү сезне бик яхшы, җылы кабул иткән, шулай булып чыга бит, ниндидер анда авырлыкларга, каядыр анда бик кыенлык кичермәгәнсез булып чыга. Шулай бит? саклаган инде. Аллага шөкер. Минемчә, әгәр дә шулай булса, бик каты сынаган булса, монда без беребез дә утырмаган булыр идек. Шулай бит инде. Менә безнең соңгы милли ток-шоуда без сөйләшкән идек, татар яшьләренә ничегрәк кереп китәргә. Менә анда кызлар шулай әйткәннәр иде, Мәскәүгә килеп, сыналып, ләкин сынып, яңадан туган якка киткән яшьләр шактый икән. Менә шулай. Әйдәгез хәзер алайса без үзебезнең төп темага шушы сөйләшүнең темасына кереп китик балалар белән эшләү идеясы ничек барлыкка килде лилиана менә синдә бит э, умартага ничә егерме егерме бишме ел егерме дүрт ел егерме дүрт ел ә менә балалар белән эшләү юнәлеше кайчанрак барлыкка килде үземә не булгач ә. ул күбрәк мин башта э, барыбер эшли башладым балаларга татар телен укытып чөнки мәчеттә эшләдем анда күбрәк балалар һәм әниләре иде күбрәк ләкин менә шундый мохтаҗлык аның кирәклелеген, аның э, татарча әйтеп памперс алыштыруны, шулаймы татарча әйтеп балаңа беренче бишек җырларын җырлау, ул әни булгач кына менә үзендә ничектер үсә башлый, аны бирергә, тапшырып калдырырга һәм киләчәк буынга кирәклелеген тирәнрәк аңлый башлыйсың. Аңа хәтле мин укыттым аны, ләкин мин барыбер зурлар, зурлар белән эшлисем күбрәк кызыграк Дөрес әйтәм, хәзер дә шулай. Ләкин менә аңа тирән итеп кереп киттем, менә мин үзем әни булгач укыта башладым. Шундый күп итеп беләм. Менә минем күзәткәнем бар. Иң шәп проектлар алар ә, шул оешманың ә, башлыкларының үз балаларына яхшылык теләп башлана шул. Менә теге Һәр беренче вакыт.
китапны ачасың да, менә э, бит- ничек ничек эш бара. Китап беренче укыйсы килә кита- татар әкиятләре. Татар әкиятләре кыен. Алар кыен эчтәлекле. Менә аларны балага ачтың да укыдың гына түгел. Ә ләкин менә бер мәсәлән Сутеев. Син утырасың, китапны ачасың һәм Сутеевны су кебек балаңа тәрҗемә итә башлыйсың. Чөнки анда персонажлар, персонажлар җиңел, аларның диалоглары җиңел. Һәм минем гомумән дә уйлый торганы мин урысча укый белмим дип. Чөнки миңа гел тәрҗемәи хәлдә, гел шуны тәрҗемә итә итә укыдым татарчага. Йә татар китапларында, аннан соң бар Рабит Ватулан китаплары бар, менә Мактанчы бага кебек аларны укылды. Чөнки баланы тумыштан ук син э, кертеп җибәрә алмыйсың суанасына да, шүрәлесенә дә. Кыен ул. Алар бит куркалар, шүрәлдән күп бала курка. Ого. Куркалар. Җылап җибәрәләр дәрес вакытында. Һәр менә бар э, ниндидер бер проект, тер- кечкенә генә мультиклар, менә безнең өчен мультфильм кебек ул кечкенә генә бер. Ә бала аны карады да, Кәдрия исемле кыз, менә безгә килгәч, алла бирсә күрерсез. Менә дәрес бара, ике яшьлек ярым бала шунда бик матур бер җыр җырлый. Уенчыклар киттеләр, ә либә-либә, ә ул үкереп җылый. Менә шул хәтле дәрес вакытында җылый башлады кыз ике яшь ярымда. Ә нәрсәсеннән курыкты микән ул? Менә ничектер ияләшмәгәнлектер ул. Менә шүрәледән бөтен бала курка. Менә сезнең дә диләр күргәнегез, э, игътибар иткәнегез юкмы шүрәлегә? Куркалар балалар. Минем улыма җиде яшь, әле хаман да куркып йөри. Әйе, курка. Шулай, шүрәлдәме?
Э, мин аңа бер кайчан да су анасын һәм шүрәлне йоклар алдыннан укымыйм, чөнки утны сүндерүем була, ул алардан курка башлый. Мин укыйм.
Агилюла сырый үзе. Агилюланы куркытасың кайдан? Ул сырый үзе.
Әни, бүген нәрсә укыйбыз? Әни тагын шүрәлене укый. Шулай без аның мәгәзе, шулай шундый рольләр белән ә гөлюаланы ничә яшьтән аның таныштыра башладыгыз тукай иҗаты белән тугач тугач юкмы ну шулай тугач этот татарча сөйләшергә э, э, бишек э, җырларын мин белмим дә ничәдән тугач татар теле. Аның әйе, менә Гөлюлының аның шундый ни булмады аның. Ул э, теге адаптация татар милләтеннән булмады. Ул керде менә шундый менә татар мохитендә үскән бала кебек килеп керде, шунда дәвам итә ул хәл. Шундый менә аның аны булмады. Ну, Безнең иле менә сез сөйлисез, минем Гөлюланы күрәсем дә килеп китте. Әгәр дә мөмкин булса, берәр шундый видео сәлам яздырырсыз, без менә бу тапшыруга кертеп җибәрербез. Чөнки шундый кызык итеп сөйлисез, шундый ут э, малай итеп күз алдына килә. Һәм менә Шулай. Шүрәлене курыкмыйча, киресенчә йокларга ятыр алдыннан соратып, соратып э, тыңларга теләүче малайны минем бик күп ки- күрәсе килә һәм минемчә тамашачыларның да бар икән бит андыйлар.

Минем малай.
Малай, малай булса да барыбер Шүрәледән курка, әйме? Ә ул сөйләшкәнең бармы соң? Шүрәленең нәрсәсеннән курка? Кыяфәтеннәнме, әллә килеп кытыклап менә үтерүеннәнме, нәрсәсеннән микән? Соң ул бит кытыклап үтерә, шуңа күрә.
Мөгезеннән курыкмыйлар. Курыкмыйлар. Менә мультиктан бик куркалар. Мультфильмнан искиткеч куркалар балалар. Аны аңлатасыңмы? Нишләптер аның образы. Безгә бит э, андый суту нәрсәсе юк аның. Без бит ну матур э, шундый ясалган бик матур китап иде гомере буе. Алар куркалар. Менә ул мультфильмнарны карасак, сонасы, э, шул Шүрәле мультфильмнарын, аларның шул кадәр э, сурәтләнеше гади генә инде 3 яшьлек балалар өчен. Ә, әмма мин, мәсәлән, 3 э, яшендә балама күрсәтми идем, чөнки персонажлар чынлап та куркытучы.
Дилә, ә бәйле синең белән сиңа күчик. Менә Алиш балалар театр студиясе кайчан оешты? Ничек оешты? Э, бу минем э, өчен әйтергә бераз оят булса да әйтим, чөнки бу проблема белән бик күп әти-әниләр каршылашкан. Э, үз балам татар телендә сөйләшми башлагач, минем уема керде, туктале. Ә 5 елдан соң нәрсә булачак? Тагы 10 елдан соң, 15 елдан соң. Дилә, гафу ит, ә аның теле татарча ачылдымы соң башта? Әйе.
Ничә яшькә кадәр менә бу менә татарча сөйләшеп, теле русчага күчә башлады? Ә, садикка биргәнче, өч яшьтә биргәндә баланы садикка, без аны э, группа керткәч, туктагыз, бу сезнең рус телен аңламыймы, ниме әйтәм? Юк, аңламый. Тик ике ай үтү белән бала бик тиз рус телендә сөйләшә башлады, чөнки ул нәкъ менә өч яшь, ул аның теле ачылып беткән чагы. Һәм ул чакта балаларга э, тел бик яхшы сеңә. Мәсәлән, э, бу яшьтә берәр инглиз э, телендә сөйләшкән группага бирү бик яхшы балалар өчен. Әгәр дә телис икән берәр тел өйрәтергә. Менә шулай булды ул безнең. Һәм балалар алар бит гадәттә җиңел юлны сайлый. Алар беркайчан авыр юл белән китми. Әгәр дә атаң анаң сөйләшә икән рус телендә, нәрсәгә мин хәзер татар телендә аларга әйтим, көне буе рус телендә балалар белән сөйләшкәч.

Бергә җыелышып үткәрергә дип. Менә мин бик шатмын быел шундый сезнең бер почмак барлыкка килгәненә, чөнки бу Аллага шөкер. Бу бит э, ясалма мөхитне тудыру. Бу шундый мәйдан бик зур хәерлегә булсын. Рәхмәт. Әм, димәк, сез бит хәзер татар мәдәни үзәгендә шөгыльләнәсез, әйме? Әйе, бер елдан соң без күчәргә булдык, чөнки мин үзем Бутово якларында торам һәм миңа иң күбесе балалар э, шул, шул якларда торучы балалар килә. Э, һәм уйладым, безгә инде

Ә былтыр син ниндирәк бинада, кайда шөгыльләнә идең? Былтыр мин Бутово мәдрәсәсендә шөгыльләнә идем, чөнки аларның башында татар имамы тора, Марат хәзрәт, исәнмесез. Һәм ул безгә килегез, үткәрегез, безгә мондый түгәрәкләр кирәк һәм бу елдан алып э, мин анда да театр түгәрәген алып барам, тик мәдрәсә балалары өчен рус телендә. Мурат гомумән бик актив егет инде. Ә, син барысын да беләсең, Лилияна. Мин мәштәш башлаган кеше, шуңа күрә бөтенсен. Алар бит без бөтенебез яшьтәшләр. Һәм ул җаны белән татарлар белән, чөнки ә, менә анда мәдрәсәгә керсәгез, анда гармун тора, шундый татар почмагы бар. Байтак ничә ел ул бу ТВдагы нигә? Озак еллар бит эшли алар. Белмим, тик алар менә м, яңа бинага күптән түгел генә күчтеләр һәм хәзер ул бина өчен, э, бинаны сатып алу өчен акча җыялар.
Ә ни өчен син театр студиясенә нәкъ Алиш дигән исемне бирдең? Чөнки беренче кат синең башыңа Алишның әкиятләре килә, ул әкиятләрне, ул әкиятләр өчен постановка ясап була. Алар җиңелчә генә шул театрдагыча сүзләргә салыналар димме соң. Сюжет бар инде, шулай җиңел сюжет. Әйе, аның әкиятнең бар башы һәм ахыры. Һәм алар барысы да аңлашыла, анда булган геройлар бик кызыклы, һәрберсенә үзенә хас берәр сыйфатлары бар. Шуңа күрә Алиш дип иттем инде. Аннары Казанда Апуш дигән түгәрәкне... Ник Апуш түгел дип сорамакчы идем. Апуш дип ишеткәч, туктале, болар мине хәзер плагиатор диярләр инде. Без Апуш булгач, бу безнең исемне бераз үзгәрткән дә инде, Алиш иткән. Теге базарда үзбәкләр үзгәртәләр бит инде кроссовкаларның исемнәрен. Адидас түгел, Адибос. Абибас дип тә язалар. Менә шуңа ошамас микән? Э, кадерле дуслар, без э, Алиш театр студиясендә кунакта булып кайттык. Хәзер әйдәгез э, кыскача гына видеоязмага бүленеп алабыз. Әле Алиш студиясеннән репортажны әйтчедә сез Тулы форматта да карый алачаксыз, ләкин хәзер кыскача гына өлешен карап үтик тә һәм әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Менә шулай итеп, әле, әле бармаган репортажны күрсәтәбез. Аерылсам, ялгыз
башым. Нишләдең? Яхшы.
Сөйләле, ничегрәк сезнең монда укыту оештырылган? Менә балалар килеп керә шушы ишектән һәм нәрсәдән башлыйсыз сез уку дәресне? Бу бик тора кемнең ничек, кайчан барып җитүеннән. Әгәр дә мәсәлән миңа уен өчен кирәкле балалар килде икән, без алар белән диалоглар оештырырга тырышабыз, вакытны югалтмас өчен. Мәскәү инде зур шәһәр. Мин ата-аналарга карата бик Э, шундый нинди подход белән аннары әгәр дә бар балалар килеп җитте икән мин аларга тырышам ясатырга артикуляцион күнегүләр аларның телләре авызлары шомарсын өчен чөнки э, телләре бераз нинди теге Э, буталырга мөмкин, алай аларга җиңелрәк булачак. Сиңа ничә яшь дидең әле?
8 тулды 9 сентябрь. Ага.
Димәк, син инде хәзер зур кыз шулай бит? Ничәнче класста укыйсың? Мин икенче класста. Ә ничек шулай татарча матур сөйләшәсең? Кем өйрәтте? Мин әни белә әти өйрәтте, ишанырдан мин татарча яхшы сөйлим. Мин сиңа карадым да чәчең синең шундый озын син аның озынлыгын беләсең ничә сантиметр микән күрсәт әле синең о синең бит инде аякка кадәр әйме бөтен кеше матур дип әйтәдер инде әйме татар кызлары бит гел шундый озын толым белән йөргән әкиятләрдә дә менә татар кызлары шундый син үзең дә бер әкият кызыдыр әле әйме

Так, и шулай итсәгез була, брат. Молодец. Дуслар, исегезгә төшерәм, H социаль челтәрләренең барысында да бар. Без әлбәттә беренче чиратта бар. ВКда, ВКонтактеда, Телеграмда, Ютубта һәм теге тыелган челтәрдә без әлбәттә бар. Ну нишләтәсең? Бөтен дөньясы медиа шәхесләр шунда, хәтта андагы Безнең рилслар, кайбер рилслар йөзәр мең просмотрлар җыя. Ә менә милли ток-шоуның узган чыгарылышын ВКонтактеда барлыгы караган 24 меңнән күбрәк кеше. Минемчә, бу бик яхшы күрсәткеч. Һәрберегезгә, һәрбер лайк, һәрбер перепост һәм комментарий өчен, дуслар, бик зур рәхмәт! Мәскәүче. Ә без исә әңгәмәгә әйләнеп кайтабыз. Э, әйтегез әле, дуслар, ә менә татар балаларының, татар балалар белән эшләүнең нинди кыен яклары бар? Җыясы.
Җыясы.
Иң кыены җыясы. Чөнки Мәскәү зур дигән, әйме? Мәскәү бала туа, баланы әтисе әнисе Кытай теленә, гимнастикага, э, хореографиягә, балены, танцыга, анда э, тимер аякта шуарга, кай теләсә кая бара, ләкин Ул бит татарча унга хәтле саный белә, җиткән, вәссәлам, шуның белән халыкны җыясы кыен. Менә ни өчен без бит яхшылыктан Мәскәүнең үзәгенә җыелып утырмыйбыз. Чөнки үзәккә бөтен кешегә дә җайлы булсын өчен, мәсәлән, менә мин Диләне дә аңлыйм, төньякка җөрер урыннан я, я сезнең көньякта әле киресенчә кыен һәм җыясы кыен. Хәбәр бирәсе, әти-әниләрне җыештырып, менә һәрбер шимбә көнне дәрескә балаларын җыеп, менә мин гел әйтәм бит аны Аглиуллага, аның әнисенә дә шулаймы, Тәнзиләгә дә әйтәм. Мин әйтәм, ул әти-әниләрнең тырышлыгыннан килә. Бердәнбер ял көннәрен иртә таңнан уянып, баланы ашатып-эчертеп, киендереп, теләсә кайсы һава торышына карамыйча, дәрескә алып килеп утырту, ул бит шулхәтле кыен эш. Мин аны әни буларак аңлыйм. Ул бит шул хәтле кыен. Аны торгызып йокысыннан ашат, ботка ашату гына ул нигә тора? Һәм җыеп бетерсәң, менә балаларны, һәм шул хәлдә шундый максатлы әти-әниләрне ишетеп, менә балаларын алып килеп,

Уртанчысы татар телендә а я могу на нем зарабатывать дип сорады миңа. Ну, дөрес, дөрес, дөрес. Я могу на нем, миңа 7 яшь тула. Я могу на нем зарабатывать. Нишләп әйтәсең? Искәндәр әлегә урысчаны бик начар белә. Ул татарча, татарча гына сөйләшә. Менә сезнең улыгыз кебек, менә перешагнины мәсәлән, ул татарча аңлам, урысча аңламады. Аягыңны күтәреп анда аркылы чык дигәч кенә аңлый. Менә аның ике ягы да бар бит. Ә менә шул вакытта менә хә Искәндәрне алып барып бирәм ди мәсәлән бакчага. Аның бит күзләре аңа бит стресс булачак. Менә ничек кенә стресс булачак ул. Менә аны әйтеп була. Ул бит бала, менә үзегезне шул халәткә кайтарыгыз, ә менә сине 3 яшьлек баланы алып барып бирәләр балалар бакчасына һәм җибәрәләр. Яшә. Монда бу төркемдә бары тик 28 бала гына. Яшә. Һәм синең өстән тагын 3 Зур, олы кеше булачак. Ә син амин бер сүз урысча белмисең. Әлбәттә, аларның трансформациясе җиңел. Алар теге пластилин сыман, алар тиз өйрәнәләр, шул ук вакытта аның икенче ягы да бар. Алар да бала киресенчә аның баш мие, менә миңа бу кирәкми дип, шып кына ул әйбердән, ул телдән кирелмә. Сарукайның шулайрак булды. Тукта, аның Сарукай бу кыз. Әйе, кыз. Сарамы әле? Сара, Сара, ләкин без аны идән исеме Сарукай дибез, идән э. исеме аның Сарукай. Э. Димәк, син менә бу улыңны Искәндәр бит, әйме? Әйе. Белә торып стресс хәленә э, кертәм. Кертәс. Ну, әкренләп кенә хаин дим әйтәм. Әйдә, бәлки менә, ну, бу стресс та түгел. Менә беләсез нәрсә? Чөнки өйдә ике апасы бар.

тулысынча тәртип урнашты. Шуңа күрә кем курка, әти-әниләр, борчылмагыз, курыкмагыз, телне бутый дигәннәргә ышанмагыз. Ул ялкаулану гына. Бу тар ике телне тулы дәрәҗәдә балага биреп була. Менә мин быел гына Сабантуйда ишеттем. Ой, психологи все говорят против, не надо. Балала, юк, проблема юк, ике телдә дә телне кабул итә ала бала, бу проблема түгел. Ләкин, мәсәлән, э, Искәндәрнең әтисе бит Ленар сөйләшә татарча гына, русча гына, аның белән мин сөйләшәм татарча гына, ул аны ишетә бер үк дәрәҗәдә. Ләкин коммуникация минем белән бара, бары тик татар телендә генә. Әтисе белән русча алып бара. Әлбәттә, әни кеше күбрәк сөйләшкәч, аның актив формасы татарча була да, ул балалар бакчасына бара татар телендә генә, шулаймы? Ләкин ничек кенә булмасын, бу Бу проблема түгел. Баланың мөмкинлекләр баш ми мөмкинлеге ул шиксез дуслар. Курыкмагыз, сөйләшегез. Менә бу мифны дөрестән дә фаш итү булды. Лилиан, чөнки минем дә ишеткәнем бар. Менә иптәш малайдан да менә логопедмы кемдер әйткән, балагызның менә дөрестән дә бутамагыз, бер генә телдә ачылсын теле дип. Ә, Тәнзилә, сөйләгез әле, ә сезнең менә бу Әгълиулланың теле ничек ачылды, кайсы телдә? Татарчамы, әле русча? Татарча. Татарчамы? Татарча. Әни Дүрт айда миңа әни, ой, дүрт айда түгел, җиде ай, ай булганда утыргач, миңа әни әйтте. Мин кайнанам прям шундый Күз яшегез актымы шуннан соң? Шулай әни егет шундый бәләкәй чакта. Аннар без э, ике яшьтән ана, аны мини садка бирдек. Э, мини садтан ул... Бу әле Самарда бит.
Самарда мини садта, ну, Без просто ике шәһәргә, Мәскәү, Самарага йөрибез шулай. И анда ул беренче мини-садка баргач, иге мама китерде. Ничәнче, кайсы вакыт ничә яшьтә? Ну, вот ике ярым эч яшендә. Йөрәк ярылдымы шуннан соң мама дип ишеткәч? Шулай да.
Хәзер дә, хәзер ул э, зур садикка йөри. Ну, хәзер Ул аңный, мин улым, мине миңа бит э, шундый күңелле була, качан син миңа әни э, әйтәсен. Ул ярый әни, анар мама, мама, шулай. Ну, в общем, шундый. Ә менә сез әйтәсез, э, Самар белән Мәскәү арасында яшәдегез. Бу эш аркасындамы, нәрсә аркасында килеп чыкты? Юк, минем анда әнием, Самарада.
Әйе, без һәр җәй башыннан китеп, хәзер генә кайттык. Самарда шулай. Самарда инде җәй күңеллерәк Мәскәүгә караганда. Ә менә хәзер Әгълилулланың менә бу татар һәм рус телләрен чагыштырсак, менә урысча әйтмешли соотношение, кайсы телдә ничә процент сөйләшә микән? актив русча инде русчамы әйе сиксән процент сиксән процент ә менә бу егерме процентка аның бит англис инглиз стиле дә бар ул э, билингвистический садикка йөри да анда э, бик күп инглиз теле шулай ну вот эч телдә шул э, саный да укый белә да

Мин үземне убырлы карчык атыйм. Татарча сөйләшегез, татарча сөйләшегез. Мин умартада да утырам. Алар чыкыр-чыкыр-чыкыр урысча сөйләшкә сөйләшкәч татарча кешеләр ничектер шундый да. Ә сезнең белән нинди шундый шантажлык түгел, бәяләү формасы юкмы? Менә әгәр дә татарча сөйләшсәң, мин сиңа нәрсәдер бирәм дигән шикелле. Ниндидер, ә ничегрәк менә ул нәрсә дә чагыла сату акча акча да мәсәлән әйтәсезме? без э, мәсәлән без без әле кайтып килгәч э, күптән түгел менә авылга без машинада уйнап кайттык бер э, мин аларга әйтәм сүзләр һәм һәр танылган сүз өчен унар тиен бирдем мәсәлән бигрәк зур акча әйдә әйдә әйдә һәм шундый бара аларга ну эшләп буламы акча татарча эшләп була бит менә шул сорауга җавап һәм иң күп отыш ничә булды ничә сум линың ничә Ну, бер, бер ун сумга җиттектер без түземлек белән ун артинлектән озак уйнадык без. Ну, шул 100 сүз булып чыга бит. Әйе, шул чамасы.
Бер сумда 100 тиенме соң? Бик көчле конкуренция. Мин бу сүзне белмим. Мәсәлән, беләсең нинди сүзләрне белмиләр? Тез, терсәк.

кызыксындыру формасы акча белән үткәли үткәли әйе тәнзилә сезнең бүтән безнең бартер безнең э, шундый аглюла өчен зур шундый күчтәнәч ул э, сагыз ого да мин анарга әйтәм әни әйтсәң э, там күпме мәртәбә шундый ярар әни ярар инем әни мама әткәч улым Минус. Штраф. Да, штраф. О, шулай, вот шундый. Мына мин гел әйтә торган бит, мин әйтәм. Ну, терсәк Аглюла белә. Э. Терсәкне.
Терсәкне беләм, да, бик яхшы. Маңгай, терсәк.
Бу шул Лилиана синең казанышыңдыр инде. Аглюлалар белә.
Тырыша. Ну, Ләнзилә үзе дә бик ни, булдыклы гаиләләр. Ул булдыклы җегет, чыннан да бик тырыш егет, аның холкы да кешеле, һәм ул бик тырыш егет. Ул тырыша, ул ишетә, ул тәртип бозса да гел аның тел, колагы э, телдә. Менә mm. аның менә шундый бала ул, булдыклы бала. Ә менә мин әни ягына, әни дип, әнием дигән сүзгә килгәндә, чыннан да шунда бит бер проблема бар. Мин әйткән бар, сиңа да Ленар шулаймы? Баланың телен алым дип әйтсәң, әни сүзен ал. Менә минем Сарукай мине башта мама дип әйтә торган иде. Мама, Үскәч, өч яшь ярымда кызым миңа шул хәтле рәхәт булыр исе мине әниемә күчсән, дип, Лия әйтә торган иде. Әнием, Сарукай, мама, нә һәм шул мамадан аңлата-аңлата күчте. Әти, ләкин мама идем мин. Аңлата-аңлата күчте. Менә ни өчен әйтәм, әти-әниләр, курыкмагыз, балаларыгызны күчерергә әти һәм әнигә. Менә баланың телен аласыгыз килә икән, бер әйберне генә эшләргә кирәк. Әти белән әни сүзен авызыннан сурып алырга. Чөнки менә ул бит баштан башлан әти белән әни ничек икенче теле әйтеп була. Аның мәхәббәте бит кимеми, берничек кенә булмасын. Ләкин сүзе бетү, ул үзе генетик кодны алмаштыру дигән сүз. Менә Сез шуңа бөтенегез, вот, гафу итегез, э, бөтенегез Татарстан э, кешеләре, да? Шулай булып чыгабыз, әйе. Шулай.
Э, Мин Самарада э, туып үстем. Мин вот улыма карап, үземне хат, бөтенесен хәтерлим. Бөтен этот хаталарны это мин дә шулай сөйли идем. Ни белмим, ни, ну, в общем, это шундый не да. Мин улыма, миңа нигәдер мин хәтерләмим, миңа әйтте, кемдер әйтсен, шулай кирәкми ул кыз, кызым шулай дөрес түгел а мин улыма э, туктатып э, аннарга аңнаттым что э, татар телендә шулай ярамый аның окончаниелары бар и ул тукта ул туктады анардан кыен бит ул менә карагыз не менә ул бит чыннан да кыен рус телендә ул менә дөрес э, дөрес моментка мизгелдә тукталдыгыз тәнзилә ул бит мәткәннең структурасын алсак күз алдына китерегез урыс телендә ничек Не красивый, не вкусный, не поел, не пойду, не выспался, не ул гел сүзнең теге тискәре ягын күрсәтелеп бирә берәр төрле урыс сүзе арасында, теләсә кайсы сүз алдында. Ә татар телендә не поем, аша башта китә повелительный боерык формасы, аннан соң син шул нены кыстырасың сүзнең тамыры белән сүзнең ахырына һәм шулны рус телле балалар башларында тотып шул нены Кыстырырга тиешләр сүзнең үзәгенә. Кыен ул. Мисал китер әле, Лилия. Мәсәлән.
Теориядә менә.
Әйе, менә кара.
Я не поел. Яблоко невкусное. Сегодня мне там не весело. Татарчасы. Миңа бүген күңелсез. Каянда не? Бер төрле не күңелсез белән күренде, шулаймы? Суп невкусный. Аш тәмсез. Сез белән. Я не поел, мин бүген аша ма дым. Ә русча гельне, мин бүген аша ма дым. Я не поел. Мы күчте, ну, башка формага не күчә, күрәсезме? Димәк, рус теленең не кисәкчәсе, не приставкасы, була инде ул, не предлогы, татар телендә ул күп төрле кушымчалар белән бирелә бу таблицаны мин сиңа җибәрә алам сиңа кертерсең аны тапшыруга ярый ярый ул кирәк ул кыен әйбер менә мин аны кичә үзең атлаган аңлаттым әле умарталарга менә не димәк не кисәкчәсе не предлогы рус теленеке татарчасында аның бик күп тәрҗемәсе бар һәм шуны бала аңларга баланы әйе Шуңа күрә сөйләшә алалар, я тебя там, да, не белмим. Ну, алай җиңелрәк бит. Да, не, даже не беләм дип әйтәләр там еще, не беләм. Әйе. Түгелне вообще аны игнорируют. Я булмаса, мәсәлән, ул э, э, не, э, ашадым түгел. Бу самый частотный хата. Иң, э, ашадым түгел, не поел. Дөрес бит, дөрес. Шулай. Дилә, менә э, моңа чаклы бер Әйтелгән тезиска әйләнеп кайтыйк әле. Әсенә, синең менә ишеткәнең бармы? Янәсе, бала бер юлы теле берничә телдә ачылса, бу дөрес нәрсә түгел, бер генә телдә ачылсын, я урысча, я татарча. Синең менә шушы тезисны ишеткәнең бармы? Мин горурлык белән карый торган гаиләдә, алар балаларын гел татар телендә үстерделәр, икесе дә, ире дә, хатыны да татар телендә сөйләшәләр һәм балаларын садикка биргәч, болар алар белән, урус телендә сөйләшә башладылар. Мин аларның кая баруын аңлагач, әйттем, туктагыз әле, сез нишләп шулай сөйләшә башладыгыз? Сездә бит татар теле әле сакланган. Алар безгә менә психолог шулай кушты, телләре рус телендә ачылсын өчен. Мин инде аңладым, бу балаларның бүтән татар теленә кире кайтмаячакларын, бер нәрсә әйтеп тормадым, әңгәмәгә кермәс өчен, тик белә идем менә шулай булачагын. Минем белән менә мондый хәл булды. Мәскәү дәүләт университетында без бит инде билингвларны да өйрәнә идек, аларның ничек телләрне өйрәнүен, гаиләдә ничек өйрәнүен. Һәм мин һәрвакыт шулай горурлык белән әйтә идем, мин ике тел белеп үстем. Һәм бер укытучы миңа сорау бирде, Тик сезнең бит беренче өйрәнгән телегез башта бер генә тел булгандыр, дип сорады. Һәм мин шунда әнинең сүзләрен хәтерләдем, Мин синең белән өч яшькә хәтле татар телендә генә сөйләшә идем. Димәк, мин рус телен ишетеп үсмәгәнмен. Башта минем бер телдә телем ачылды, аннары гына миңа икенче тел өстәлә башлады. Хәм садикка баргач, әнигә бер апа әйткән, син аның белән татар телендә сөйләшүне дәвам ит, татар телен югалта күрмәсен. Бу инде башка темага кереп китүем була. Тик бер кеше бала белән гел бер телдә сөйләшсә, ул әйбәтрәк була, татар теле калуы өчен. Ә сезнең менә улыңның хәзер татарча һәм рус телләрен куллануы ничегрәк? Ә, кайсы телдә активрак сөйләшә? Ә, буталмыймы? Ул, әлбәттә, рус телендә күбрәк сөйләшә, тик миңа, ә, мин аңа һәрвакыт тәләпләр куям. Менә, ә, мин татар телен өйрәтәм, син тиешсең, мин аны шундый малай, ир-ат булып тәрбиялим. Ә, әмма мин күрдем, бу метод ул эшләми, шуңа күрә инде мин үз түгәрәгемне ачарга булдым, чөнки балалар уен формасында телне җиңелрәк өйрәнә, аларның телләре уенда шомара һәм алар хәтта телне өйрәнүләрен сизмиләр. Акцент бармы, диләр, менә улыгызның исеме ничек улыгызның? Бераз бар, бераз бар. Улымның исеме Кәрим, чөнки мин озак кына, мин аны, без иребез белән бергә аны тәрбиялибез. Безнең монда әби-бабайлар юк, шуңа күрә син эшләргә телисең икән, баланы садикка илтәсең бит инде. Ә, һәм гел шулай ыгы-зыгы килеп йөрисең, һәм мин ничектер сизмәстән генә үземнең татар телендә сөйләшми башлавымны күрмәгәнмен, һәм инде менә балама а, карый башлагач, туктале, мин дә бит әз сөйләшә башладым, шуңа күрә бит без аның белән урысча гына сөйләшәбез. Кайтара башлагач, мин аның менә телен акцент белән кайта башлаганын күрдем. Эчегезне пошырамы? Пошыра.
пошыра һәм мин беләм гаеп мин ияләштем мин беләм гаеп миндә но бу new speaking бу яңа сөйләшүчеләр нормаль процесс менә э, нормаль бу менә ни өчен чөнки мин дә пошыра минем вообще менә аркылы чыккан сөйләшәләр ә ничегрәк мәсәлән әйтеп күрсәтә аласызмы нинди хәрефләрдә ул ничегрәк сөйләшә ну они менә менә ну они э, без карарга Кара, ә, тагын беләсез, фрикатив г, мин бу турыда былтыр МГУда чыгыш ясадым. Арада фрикатив г, менә фрикатив гортанный г. Мәсәлән, без әйтәбез, менә карар га булырга тиеш. Менә безнең татар телендә бит г бар, г бар һәм г бар. Алар карарга, барырга, санарга, менә безнең ли өчен, мәсәлән, сарукай өчен дә ң г аваз татарча, ул имеш татарча сөйләшә. Менә гны ул әзрәк кенә аңа нитә икән, артык катыра икән, димәк шулай. Ң авазы. Аңа аларда ул Юкмы? мина күбрәк, мина. Ә. Күбрәк мина шулай. Синдә шулаймы?
Ә һәм без аның белән менә бүген ай дусларым җырын ә, нәкъ менә улым шахматка йөри һәм безнең берничек тә вакытыбыз калмый. Балаларны төрле-төрле җирләргә йөртергә туры килә. Һәм мин уйладым, кайчан өйрәнербез инде бу җырны? Ә, тукта әле, мин моны кулдан алып барганда өйрәтим әле. Әйдә, улым, бергә өйрәнәбез. Әй, дусларым, дусларым ла, дусларым, дус-ишләрем. Һәм теле бутала башлый. Икенче тапкыр кабатлыйсың, өченче тапкыр кабатлыйсың. Аңлатасың, рус телендә кайчак аңлатасың, бу нәрсәне аңлата, кайчак ул үзе миңа әйтә. Ә менә моның бит аңламы шулай, аңламы сүзен әйтми инде, вот что означает, ди. Мин әйтәм, әйе, шулай, улым. нәрсә ну бала балага мотивация кирәк беркайчан да аны теге ачуланырга синең килеп чыкмый алай эшләми ул ә әгәр дә мотивация бирсәң аларның күбрәк чыгыш ясыйсы да килә башлый шулай күбрәк сөйләшәсе килә башлый һәм менә ленар син сораган идең бит әле өйдә без аның белән нишлибез Мин аңа бик күп элек, э, өч яшенә хәтле китаплар укый идем. Э, дөресен әйткәндә, менә мәсәлән, безнең э, милли китапханәдә булган идем мин Казанда, уйлаган идем, менә монда бик күп китаплар табармындыр инде дип. Карасам, бөтен китапларда шигырьләр генә икән. балага нәрсә инде син шыгыр укып ул нәрсәсен аңлый мин мәсәлән күбрәк әсәрләргә тартылам җиңел әсәрләргә менә башы булган уртасы булган һәм нәрсә белән ул беткән ул балага аңлаешлы да бала аны кат кат кабатлауны да сорый һәм син аны тагын бишенче унынчы тапкыр укыйсың аннары унберенче тапкырда ул сиңа инде аны үзе сөйли башлый менә шулай шулай шомартасың ә менә гел төрле-төрле шигырь укып, бер әйбердән икенче әйбергә сикерү ул эффектив түгел. Бу беренче мәсьәлә һәм беренче э, икенче әйбер, менә бездә, бездә китапханәләрдә андый әсәрләр алар җитмирәк. Алар бик әз. Менә мәсәлән, Батулланың мин Бака бакылдык дигән бик югары сыйфатлы китабын күрдем. Менә бездә булса иде шундый матур рәсемле китаплар, эчтәлекле, эчтәлекле, әйе, балаларга аңлаешлы, җөмләле булган. Чөнки, мәсәлән, мин кулымны суздым бер китапка, татар әкиятләре имеш, ачсам, тукта, моны бит минем балам аңламаячак. Алар бик авыр, мин әле аларны үзем дә кыеннан укыйм, берничә кат бер җөмләне укып чыгам аңлаганчы. Бу нәрсәгә инде бу китапны чүпкә ташласак та була инде хәзер. Тагын инде бердән без бер китап бу монстер реклама. Бану. Бану, бану, бану дигән.
Ике ике өлештән тора. Менә бану тагын бер дигән моны. Аның авторы кем микән?
Инде ясарсың. Менә аның авторы. Менә бану ул заманча комда уйнап утыручы бер кыз турында. Менә безнең Сарукай шул бануны бик ярата. Аны Раил Мөтбаевның хатыны чыгарды бугай ул китапны. Әйе. Ике ике өлештән менә безнең шул бака бакылчык, ну бакылдык бара яхшы. Хәп Аны каян алырга мөмкин? Мин аны Казаннан сатып алган идем. Боланнар тагын бар нидер тоже шундый рәсемнәр. Ә, тагын миңа ошады, ә, теге менә хайваннар турында. Аю баласы тәп-тәп, ул кечкенә генә китапчыклар, но алар шундый матур язылган. Список ясарга кирәк. Ну безнең бар, без умартага бөҗәк бирәбез. Теләүчеләр кем укырга? Безнең список бар. Безгә список эләкмәде. Эләкмәде? Юк.
Юкмы? Без бирә, безнең список, әзер список, безнең Җибәрегез әле. Ул безнең төркемдә, э, чөнки контакт Җибәрегез әле.
Рәхмәт. Дилә, менә синең улың Алиш студиясендә шөгыльләнәме соң? Шөгыльләнә, бик шаян. Ихтыярыймы, әллә мәҗбүри рәвештәме? Э, төрлечә була. Мин аны бик еш китерергә тырышмыйм, чөнки ул миңа дисциплинаны бозарга ярата. Э. Ул мине әнисе буларак кабул итә. Мин әйтәм, мин синең өчен укытучы. Миңа Дилә ханым дияргә кирәк. Ну, э, барыбер инде әни, әни гел әни ди аллага шөкер хәтта безнең садикта э, кызык хәл булган иде балалар э, кычкыралар аңа э, твоя ани ани пришла ани кызык булды ул Так, алар әзрәк ел алалар. Менә э, э, игътибар иткән җүп, менә минем кыз балаларның, ну, сарык кызларның булганы бар. Менә алар сөйләшәләр, мәсәлән, они димиләр. Ә, вот это вот моя мама диләр. Хәм алар минем алда үзләрен мама дип әйткәнгә оялалар. Алардан кем шундый әйе менә сезнең игътибар итегез балалар бакчасында Ике сизелә. яктан, Ике и- яктан. ялу.
Теге яктан да ялу, бу яктан да ялу. Менә аларга психологик авыр момент ул. Безнең бар иде бер кат шундый чыр, бу миңа мама диде, мин әйтәм, нинди мама, мин сиңа, мин татар әнисе, мама ул урыс балаларының мамалары. Һәм бу миңа әйтте, әни, әйдә мин сиңа садикта мама диячәкмен, ә өйдә әни диячәкмен. Ярый, яхшы, диештек. Менә кызык булды, бала үзе уйлап таба. Мәскәүчә.
Татар телен өйрәнүдә Нинди чаралар аеруча эффектив? Ул нинди дә булса китап, менә кинаплар турында әйттең, Лилиана, әйме? Ә менә аннан кала, нинди дә булса бәлки заманча җырлар, мультфильмнар, персонажлар. Шаян ТВ.
Иң яхшы сәләт китаплар һәм Шаян ТВ. Шаян ТВ дигәннән бөтен Россия татар журналистлары форумы кысаларына без шулай ук Шаян ТВ телеканалы эшчәнлеге белән таныштык. Аның җитәкчесе Рамиль апа Сәхәбәтдинова безне таныштырды. Балалар искиткеч Унбиш мең серия мультфильм тавышландырганнар. Ягъни, әле аларның, аллабирса, татар халык әкиятләренә нигезләнеп, шулай ук үзләре дә мультфильмнар төшерәчәкләр. Ягъни, планнары зурдан, алып баручылар искиткеч, телләре шундый чиста, шома һәм форсаттан файдаланып, менә барыгызга да киңәш итәр идем, ул шаян тв телеканалын Һәм карарга. Салаватик.
Салаватик. Алардан хәзер дә чыгып киләме? Чыгып килә. Интернет.
Ой, вообще Салаватик бер дигән. Менә ул татар җырларын өйрәтүче иң шәп ресурс. Алар җырлыйлар, үзләре кабызалар, үзләре шунда бииләр, кул чабалар. Менә узган таңа балаларым шуңа дискотека үткәрде. Үзләр топ. Менә иң яхшы тагын Салаватикка бик зур рәхмәтлемен. Менә мин шәхсән үзем әни буларак. Тагын нинди чаралар турында әйтә аласыз? Без театрлар, театрга йөрибез. Кайсы? Э, нинди килә, э, анарга барабыз. Э, Самарада сентябрьдә ике татар театры килде, Буинский, Буин Буадан, Туфан Миннуллинның бит юбилее хәзер. Анда комедия китерделәр. Балалар өченме?
Юк, бергә йөрибез. Э, бу олылар өчен бит инде. Без аерттырмыйбыз.
Бу бала өчен, бу без бергәләп. Мине дә шулай әти-әни белән әни йөреттеләр. Биш яшьтән йоклыйсың да анда, торасың да, тыңлыйсың да, көләсең дә, шулай. Аннары бик драма э, ат карагы Әлмәт театры килгән иде. Аглиулла Гашик атларга анда инде бик авыр инде шундый сценарий, шундый кем турында?
Ат карагы.
Шәкүр карак.
Шәкүр карак турында.
Бик шәп. Аглиула инде минем видео бар ут шулай карап. Карап, әйе, революция турында анда. Театр була килә сахнада.
Да, вот без Алла теләсә 30-нда э, барабыз 3-нче мәртәбә Туфан Миннуллинны карарга. Шулай. Аглиулла бигрәк кабул итә бик яхшы комедияне да, драманы да. Мин куркмыйм аны драмага йөртергә. Шундый яхшы булып. дәрәҗәсен күтәрә, чөнки алар менә телне сәхнәдән мин беренче тапкыр карап баргач, Линың э, телне сәхнәдән ишетүеннән алган эмоцияләрен гомерендә онытасым юк. Ул шул хәтле телнең дәрәҗәсен менә күтәрә. Ә, Әгълиулла, ничек уйлыйсыз, үзенең дә ә, театрда, спектакльләрдә катнашырга теләге бар микән? Чөнки бар дилә. Барның театр студиясе. Без җыенабыз. Шулаймы? Лилиана белән да шөбәр көнне Алла Алла бирсә, шуның турында килә без Алла белән.
Әгълиулланың опыты бар, театральный, поэтому да тәрҗибәсе бар, театраль киләбез Алла теләсә. Миңа йөргән балалар, алар иң кызыгы Рус театр түгәрәгендә дә шөгыльләнәләр һәм миңа да киләләр. Э, димәк, мин балалар өчен борчылмыйм. Мин, минем үземнең театраль белемем юк алай, тик мин һәрвакыт хәзер интернетта бик күп ресурслар, алар өчен уеннар эзләп табам. Димәк, һәм... ике сәгать, шулаймы? Э, ике сәгать, әйе. 45-әр минутлык ике дәрес. Бишәр. Бер ярым сәгать була инде ул тулысы белән. Э, түләүлеме?
Түләүле, әйе, түләүле. Түләве күпме?
Ә, Түләве бер сәгате 500 сум. Мгм. Бу бигрәк арзан. Мгм. Чөнки алар миндә группалар, мин алай саран кеше түгел. Шуңа күрә. Шуңа күрә килегез, миңа бик-бик көтәчәкмен сезнең балаларыгызны. Ә, Минем мин түгәрәкне татар телендә Ә сөйләшми торган балар өчен ачтым. Минем беренче елны шундый җиңеллек булды. Миңа гел татар телендә сөйләшкән генә балалар килделәр. Алар бөтенесе төрле-төрле түгәрәкләргә йөри торган, э, вакытлары төрле нәрсәгә китә торган балалар. Тик бик тырышлар һәм мин аларга бик күп эш бирмим. Өй эше бирәм, алар өйдә өйрәнәләр, ә инде без аларны дәресләребездә эшкәртәбез һәм уен ярдәмендә, минем төп максатым, уен ярдәмендә аларның телләрен шомарту. Менә шул болганчык авызларында булмасын, алар татар телендә сөйләшүдән курыкмасын, барьерлары китсен, үзара сөйләшә-сөйләшә һәм Төп максатым ул инде татар теленә мәхәббәт уяту, чөнки син өйрәнәсең яраткан әйбереңне.
Ә менә чаралар дигәнә менә санап киттеләр инде. Салаватиклар, Шаян каналы, спектакльләр, тагын менә милли тәрбия бирүдә һәм татар телен өйрәнүдә нинди нәтиҗәле ысуллар, чаралар бар? Мәскәүдә кино йортына килеп, без презентациягә эләктек. Ике ел элек Байбулат Батулланың киносын карадык. Ядәчтер.
Ядәч, әйе.
Мин анда анарга сорау бирдем. Э, чакырдым Самарага, ул килде. Э, без Самарада презентация үткәрдек. Аглюла икенче мәртәбә анда кил карады шул киноны. Э, аралаштык шулай. Аннары Самарага шулай ук минем инициатив буенча без Әсгар Шакировка багышланган Җилак фильмын китердек. Алмаз Нургалиев режиссеры режиссер килгән иде безгә. Бик шәп булды. Ул шундый авыр кино. Анна Даглиулла карады. Без әтиебез Мәскәүдән килде, әбиебе, әбиебез, бүтән танышлар. Шулай, аннары кино карагач, Алмаз безнең белән сөйләште, сорауларга җавап бирде, шундый иҗади очрашу булды, бик шәп, Аглиулла аны да тыңлады. Әйе.
Кино дигәндә менә чыннан да менә безнең хә уйлап алам менә э, Тәнзилә әйткәч, бездә чыннан да балалар өчен кино юк бит. Татарларның балалар өчен менә татар телле генә карый торган күрсәтә торган кино юк. Ну бигрәк инде финанс. Мәсәлән, менә бит бар, менә бар анда Иночкин турында э, э, шулай менә карап була. Ә менә Фәрид Дәүләтшин заманында берничә кино төшергән. Зәңгәр күбәләкләрме соң? Сезгә таныш түгелме ул? Ул бер 10-15 еллап элек чыккан фильмнардыр. Балалар өчен дип хәтерлим. Табарга кирәк, интернетта булырга тиештер әле ул. Менә ул ул җитми, менә шундый ресурс җитми. Барыбер менә теге э, өйрәтү ягыннан бит тә шул ук телнең дәрәҗәсен күтәрү, плюс һәм балаларга сөйләм телен сөйләм телен күрү гаиләдән тыш. Менә инде Лилианысын ипләп кенә кереп киттең безнең чираттагы сорауга. Без э, нинди чаралар, э, нәтиҗәләр, чаралар барлыгы турында сөйләштек. Ә нәрсә җитми дип уйлыйсыз? Нәрсәгә ихтыяҗ, кытлык бар? Ә нәкъ менә милли тәрбия бирүдә, татар телен өйрәтүдә, менә балалар өчен фильмнар җитми дип әйттең, Лилиана. Тагын кем нәрсә өсти ала шушы сорауга?
Гафу итегез, әти-әниләрнең акылы җитми. Шуны әйтәсем килде, әйтә алмадым инде. Әти-әниләрнең телгә иң беренче чиратта әти-әнинең телгә телне балаларына тел балаларына тел бүләк итү теләге җитми. Менә телгә ихтирам җитми. Телгә карата ниндидер мин бит яшим, Ул да яшәр, дигән фикер белән яшәү. Иң беренче проблема безнең милләт өчен, менә карагыз, ничә миллионлаган татар булган Мәскәүгә, без былтыр 25 бала чыгардык. Менә безнең умартада 25 бала. Нәрсә ул 25 бала? Нәрсә ул бит, ну, ул булган да яхшы, ләкин ул бит 25 бала, яңа бала дигән килгән дигән сүз түгел. Ул безнең белән еллар буе җыйган, берәм-берәм җыйган балалар бит алар. Димәк, әти-әнинең шуңа шуны аңлап, телнең кирәклелеген аңлап, моңа үзләренең килүе җитми. калганы бар татарстан эшли ну егетләр кызлар чыннан да эшли татарстанга рәхмәтле булырга кирәк бу очракта чөнки ресурс дигән әйбер бар син телисең икән шаян твда бар математика татар телендә бар биология бар хайваннар дөньясында бар төрле катлаулы дәрәҗәләрдә материаллар муеннан дөресен әйтәм китаплар бар программалар бар мөмкинлекләр бар монда кирәк Бала гына, бала татар теленең кирәклеген аңлаган гаиләләр саны кирәк. Бата, калган бөтен менә мин шул хәтле рәхмәтлемен ул яктан Татарстанга, ул күп эшли ул якка, бик күп көчен кызганмый, телнең дәрәҗәсен күтәрә һәм тырыша бөтен яктан да бирергә, бөтен нәрсә җитә бүгенге көн. Ягъни күпчелек кешеләр русча имештер потребительское отношение, әйме? Ә күрәсең, татар телендә уйлану, аның кирәклеге турында уйлану өчен күңелең белән ниндидер бер э, өлгергәнлек э, баскычының ниндидер бер баскычына менеп җитәргә кирәк. Аны ихтыяҗ Шуңа күрә икәнлеген 40 яшьтә аңларга. киләләр. Шуңа күрә умартага 40 яшьлек кеше килә. Чөнки үсә, ул аны аңламый, әти миңа әти бирмәде, миңа әни бирмәде. Ә я же все-таки татарин. Син бит Лиләнең сөйләгәнең сиңа әллә кемнәр килә, ягъни зур урыннарда, Зур. дәрәҗәле урыннарда, бик зур Теге әһәмиятле шундый. Менә безнең быел шундый бер җегет килде. Мәсәлән, ул нигә ул галәмгә җибәрә иярченнәр. Менә ул менә килә, мин иярченнәр, спутниклар җибәрәм димә. Шундый бер инженер, татар телле инженер беләсезме? Мәскәүдә туып үскән. Икенчесе, высшая школа экономикада укытучы бер җегет, арабист менә шулай ук йөри. Бездә төрле-төрле топ, ну бик шундый МГУ мөгаллимнәре дә бар бит сезнең. Бездә бик югары шундый фәнни өлкәдә эшләгән, эшли торган кеше булсынмы, я гомумән менә шундый интеллектуаль безнең милләтнең интеллектуаль потенциал егетләре, кызлары җөри. Бу бит димәк өмет бар дигән сүз. Аңлап кына менә кемгәдер юк. Минем дә туганым бар, ул академик түгел инде. Ну, э, исеме, э, фамилиясе, ну, Акрямович ул. Э, бер сүз дә татарча белми, без Былтыр бер гаилә бәйрәмендә күрештек, биедек аның белән, мин аның белән сөйләшәм, мин бит гел бер сүз дә, ну, русча, мин, я ни одного слова, говорит, Тәнзилә, не понимаю. И мин, ну, уйлаган идем шулай, это, әнисе марҗа, әтисе минем туганым. А, ул әйтә, ул минем комплекс, иң зур комплекс булды. А, Кешегә 47 яшь шулай. Ә ул комплексы була торып нишләп соң э, шушы хаталар өстендә эш үткәрмәгән, ни өчен өйрәнмәгән? Ул бит инде э, акыллы кешеләр үзендә комплекс барлыгын белгәч, ул комплексны бетерү өстендә эшли. Да, диагноз куелган әйе, икән, әйе, әйе. Ул Мәскәүдә бик авыр э, бер шундый гади кешеләргә э, каядыр барырга, аның хәзер үзенең дүртенче баласы туды. Ул аларны татар исемне кушты. Э, ул минем өчен бик шундый зур достижение этот шундый җиңү бер, бер зур җиңү ну беләсезме теге сөйләшмәгән э, татарын да гаепләп гаепләп булмый чөнки менә син э, туып үсеп телне белмәү ул бит беренче чиратта әтиәңдән килә шулаймы сиңа бирелмәгән икән димәк мөмкинлек булмаган икән син мөхиттә үсмәгәнсең икән димәк синнән генә килгән проблема түгел ул Һәм аны хәл итә алган кеше хәл итә ала. Хәл итә алмаганы аңа кайчан да булса килә я килми кала. Ләкин ул кешенең милли аңлы булмаган дигәнне аңлатмый. Татар телен белмичә дә шул хәтле зур татар йөрәкле кеше була алган мисаллар меңләгән минем тормышта. Телне белмәүгә белмәүгә карамастан. Алар милләтен дә хөрмәт итәләр, халыкны да хөрмәт итәләр һәм халык өчен меценат буларак та Күп өлеш керткән кешеләрне байтак беләм. Шуңа күрә монда белми дип ошып булмый. Ләкин бит хәзер татар телен өйрәнүгә бөтен мөмкинлекләр бар. Әйе, бар. Шул ук ана теле бар. Мәсәлән, шул ук ниндидер курсларга да барып була. Хәзер курслар күп ачыла. Ягъни, менә һәрвакыт сорау туа иде. Менә милли үз аңы булган кешеләргә нәрсә комачау итә телне дә өйрәнергә дип? Ялкаулык. Ялкаулык.
Ялкаулык.
Ну, чыннан, теләк бар икән, Тау була мөмкинлек. Тауып була мөмкинлекне. Онлайнмы, офлайнмы, җыр җырлыйсыңмы, биисеңме, пешерәсеңме? Ну, көненә 10, көненә 10 минутны теләсә кайсы телгә ну биреп була син бит инглиз телендә сөйләшәсең иркен син э, алман телендә өйрәнгәнсең ә татар теленә ну мин не знаю Мне стыдно, но я не знаю. Чынлап та көне буе татар телендә генә сөйләш димәгән бит инде. Мәсәлән, кайбер нәрсәләрне э, татар телендә аңлату э, кыен. Шуңа күрә әти-әниләр алар э, балага нәрсәнедер шул телдә аңлатудан туктыйлар. Тик без көн эчендә таба алабыз шундый вакыт, кайчан без бала белән сөйләшәбез. Мәсәлән, без алабыз берәр нинди настолка, һәм мин әйтәм, әйдә бу настолканы хәзер синең белән татар телендә генә уйныйбыз һәм без берәр биш сүз яңа сүз өйрәнеп калабыз аны уйнаган вакытта тыңлый әле балагыз тыңлый кәрим тыңлый әлбәттә тыңлый мин шундый тыңламыйча гына карасын дигән мин татар әниләр шулаймы иманын өшкерәм бездә шулай әйтәләр иде районда Э, тагын без аның белән нишлибез мәсәлән берәр нинди милли ризык пешергәндә анда аңарда шул милли җанны уятыр өчен мин салават җырларын куярга бик яратам һәм ул җырларны без кат кат тыңлыйбыз мәсәлән ике җырны без тыңлыйбыз аннары яңа баштан тыңлыйбыз яңа баштан үзем җырлыйм бала аның сүзләрен ишетсен өчен чөнки кайбер җырчыларның сүзләре бер дә аңлашылмый син балага үз сүзең белән әйтмәсәң ул аны берничек тә өйрәнми Аннары без аның тәрҗемәсен ясыйбыз инде шул өчпочмакларны ниткәндә, бәрәңгеләрен кискәндә, ну, җиңел эш эшләнгәндә. Әлеге дә баягы шул уен формасы бит инде, әйме, менә э, ризык әзерләгәндә. Шулай. Ә, ә ничек тагын? Менә кызык кына теманы кузгаттың. Ә әйтегез әле, балаларның иң яраткан менә сезнең очракта татар ризыклары, яраталармы татар ризыкларын? Кыстыбый. Кыстыбыймы? Менә сорап, а, менә өченче Токмач көнне ашы. пешердем.
Э, Лилиана, ә син кыстыбыйны ничек әзерлисең? Аның бит, мәсәлән, лепешкаларын айрым э, э, алдан кыздырып һәм шуннан соң гына шул бәрәмге боламыгы ягып әзерлиләр. Ә кемдер чи чия башта яга, чи камырга яга да, аннан соң гына кыздыра. Юк, белмәдем.
Башта башта айрым пешереп. Ә, айрым.
Ә хәзер тагын бер бик җиңел ялкау татар хатыннары өчен саты буласың әзер.
лавашлы лаваш түгел менә юморт дигән мексиканский лепешкалар шуны тиз генә менә минем өченче көн булган шул эш булды кыстыбый кыстыбый дип сорадылар чөнки бит бит ләвәшләрне озак пешерергә кирәк ә моны кыздырып аласың да шунда буламыкны саласың суган белән кыздырып яр менә биш минут эчендә юк итәләр шуны Ну, тәмле ләкин... чыга ул.
Тәмле, тәмле.
Ләкин бу...
Бу тәмсез, бу тәмсезрәк.
Ну, Мексика кыстыбый булып чыга бит. Тазалыкка түгел. Барыбер фальсификат бит инде Лилиана. Ләкин бу ялкаулаучы. Ялкаулаучы.
Ну, әгәр дә бик ашыйсы килсә, милли ризыкны, мәсәлән, менә булгалап китә бит э, шундый ни. Шундый вакытлар. Ләкин, ну, алар аны кыстыбый дип атыйлар бит. Алар аны кыстыбый, ни пешерим? Мен сорадым, өчпочмакмы, кыстыбыймы? Кыстыбый дип сорадылар. Аларның яраткан өч чәчәкне яраталар алар. Чәчәк. Үзең пешерәсеңме?
Юк. Юкмы? Бәхетле яшәсен Казандагы һәм Мәскәүдәге. Иң тәмле алар. Тәнзилә, сезнең очракта токмач, әйме? Токмач. Э, кичә кистем токмач. Бәлеш тә түгел, өчпочмак та түгел, нәкъ менә токмач ашыймы? Ярат, яратабыз токмач ашын. Бөтен бала ашый.
Бөтен балалар. Токмач ашын.
Әйе. Токмач.
Безнең э, э, ахыргы мероприятиедә да чарада э, Алим да? Ха, сөйлибез.
Сөйлибез.
Әйе, безнең умартада, димәк, Мишун турында тиз берничә сүз әйтеп узыйм. Безнең умартада 3 төркем җөри. Сәгать 10-да, 11-дә һәм 12-дә. Унда йөриләр безнең шундый яшүсмерлеккә кереп баручы егетләр, кызлар. Ничә яшьлекләр?
Анда 14 яшькә хәтле алар, плюс-минус шунда. Анда, мәсәлән, уннан башлана да, тәртипләренә карап инде шул чама. Унбердә йөриләр, кем татар теленнән быел гына кереп киттеләр һәм уникедә сабыйлар. Ике яшь ярымнан алып, өчтән алып, менә шул бер сәгать алар уйнап инде гел. Һәм безнең сәгать ундагы балалар, алар иң шундый зурлар, ныгыган, холыклылар. Без татар телен бирәбез продукт буларак. Һәм безнең яңа былтыр уку елы бит тәмамлангач, Мин аларга әйттем, татарча продукт эшлибез, егетләр, кызлар. Без нәрсәгә сезнең белән бер елда өйрәндек? Мин аларга гел лекцияләр сөйлим инде шул, э, былтыр сөйләдем, быел үзем укытмыйм шуңа күрә. Э, һәм алар ясадылар э, ш- доширак. О, Хәзерге заман яшьләре, именно егетләр, кызлары, подросток, яшүсмерләр, алар ашыйлар доширак, үлеп китеп. Хәм ниндидер тренд ул. Бүтән кеше бүтән әтине зарлана. Хәм шул вакытта безнең Алим исемле бер татар җегете бар. Ул ясады Самара. Самара. Әйе, әтисенә Самара төбәгеннән, хәм монда яшь Мәскәүдә яши. Ул да турды Самара. Хәм ул беләсезме, аның ул яшәде татарак дигән продукт. Хәм без аның презентациясен ясадык. Димәк, санап ничә минут эчендә әнисе өйдә токмач кисте, шуңа бульоннар, хәләл бульоннар сатып алып, ап килеп, шунда кипкән үләннәр салып, су салып, тикшереп карадык, татар токмачы, әгәр дә кайнаган су белән генә ничә минут эчендә пешеп, шуны ашарлык ялга хәлгә китерерлек һәм ничә сумга сатырлык дигән бизнес проект ясадык. Бизнес план. Искиткеч.
Беләсезме?
Кызык. Шуны татар гаиләсе, Мәскәүдә яшәүче, ничә, тугызмы, унмы яшьлек бала эшләде. Кызык. Алла бирсә, әйтше барып күрәчәк, э, тикшерәчәк һәм тәкъдим итәрсез, әй бит Алла бирсә. Бик кызык булачак. Миңа калса, аны проектка алып барып күрсәтергә кирәк һәм аңа, ну, патент ясарга кирәк ул эшне, чөнки, ну, кирәк. Менә шундый татар егетләре. Һәм кемдер анда безнең э, самолет ясады татарча әйтеп аны, менә шундый э, талантлы егетләр. Дилә, ә сезнең өйдәге менә Кәрим өчен кайсы татар ризыгы почетта? Без манты яратабыз. Манты ул үзбәкләрнеке кебек беләм инде мин. Тик без бәрәңге белән ясагач ул татар мантые була. Татар, минемчә татарга шулкадәр кереп калган ул мантыймы? Әйе, минемчә э, Татарстанда аны үзебезнеке дип кабул итәләр барыбер. Кабакныкы тагын тәм. Әйе, була.
Ясаганыбыз юк кабакныкын. Безнең мантыйдан бик хәтәр итеп ясый иремнең әнисе. Ул аның бала ризыгы, шуңа күрә мин ирем үзен яхшы хис итсен өчен

Ал, мә, минем әни сизде аны, үзем сизгән җук, и, әни сизде быел. Син сизәсеңме, синең балаларың кәефең начар булгач, син орышмасың өчен, синең белән татарча сөйләшәләр, ди. Һәм син йомшарып китәсең, ди. Менә шундый нәрсә сизгән Бик кызык. Читтән Юк, караш.
минекендә әле андый нәрсә юк. Бәлки 9 яшьләрендә булыр. Димәк, манипуляция татар. Ну, бу Лена, аңлы мин, мин рәвештәме?
үзем и- эшли идем шулай бәләкәй чакта. Так. Мин, О, мин. Бу аңлы рәвештә микән? Аңлы, Ә, белә Бик кызык. тора, гыйме? Белә тора. Ә. Димәк, Менә әнеңнең холкын йомшартыр өчен әзрәк кенә татарча сөйләшсән, сине димәк эләкмәячәк сиңа. Ә мин татар телендә беләсем нәрсә сиздем. Татар телендә тулашып бик булмый икән. Татар телендә сөйләшкән кешеләр, алар шундый матур, шундый ямле булалар психологик яктан. Ә менә рус телендә нишләптер без гапләшергә дә мөмкин. Чөнки мин мәсәлән менә кечкенә чагымны хәтерлим. авылдагы теге салган абыйлар алар татар телендә максимум татар телләрен җырлап баралар иде урамнан әмма э, сүгенәсе сүзләр башка тел бәлки әйткәннәрдер миңа ишетелмәгәндер ул әмма менә мәсәлән шәһәрдә урамда талашкан кешеләрне мин бары тик рус телендә талашканын гына ишеттем менә нишләп шулай микән мин үзем манипуляция ясыйм балам белән э, татар теле белән мин анарга ну аглеула Алтынкаем, матуркаем, чибәркәем әйткәч, ул шундый йомшара. Эреп төшә. Да, шулай, шулай да. Бик ямьле телебез, Аллага шөкер. Ленар, Әйе.
минем тагын ну, бер э, добавка бар. Әйе, әйе. Э, Догалар, там, милли, э, та- э, т- тел һәм э, дин, ул бергә. Вот догалар да өйрәнеп шундый вот дингә балаларны китереп ул да минем өчен милләт милләткә якыная якыная бала мин килешәм чөнки минем әбием намаз укый торган кеше иде мин дә хәтерлим йокларга ятка ятар алдыннан йокларга яткач инде О, без догалар өйрәнәйек, әби бер җөмләне кабатлый, мин аны кабатлыйм һәм менә шулай кабатлый-кабатлый хәзерге вакытта да мин ул догаларны яттан беләм. Менә шул әбидән калган шундый бер тәрбия чарасы. Әкият сыман шулмы? Әкият сыман. Ләкин әйтәм бит, менә аны кабатлаган саен ул догаларны автоматик рәвештә әби искә төшеп куя. Мәҗлесләр
үткәреп, Барып, анда туганнар, якыннар нар белән таныш, сөйләшеп, татарча сөйләшеп, ул да аны, бала аны күрә дә. Туйларга йөртү дә үзенә шул. Без быел
умарта белән җыелып ураза, ифтар, ураза аенда ифтар үткәрдек. Шундый то что. үзенә бер без гореф гадәтләргә күчтек инде ниһаять ни әйтәсе килгән иде менә гореф гадәтләр алар бик яхшы бонус ә, мәсәлән сабан туйга бару шул корбан гаетенә я ураза гаетенә коймаклар пешерү ул бит инде балда милләтеңә күрә милләтеңә карата мәхәббәт уята Тик менә көндәлек сөйләм теле булмаса, бала белән шулай шөгыльләнүче булмаса, алар онытачаклар инде һәм татар телендә сөйләшмәгән баланың рус баласыннан аермасы булыр микән? Менә чөнки аның татарлыгыннан исеме генә кала һәм шул өчпочмак пешерә белүе генә кала. Һәм менә шундый хәлгә калмас өчен, әлбәттә, без барыбыз да җыелышып, төрле чаралар нинди булган чаралар турында сөйләшәбез һәм нинди чаралар кирәклеге турында да фикер алышабыз. Дуслар, исегезгә төшерәм, әйше социаль челтәрләрнең барысында да бар. Беренче чиратта рәхим итегез ВКонтактега. Күптән түгел безнең язылучылар саны 7 меңнән артып китте. Бу шулай ук безнең өчен бик зур сөенеч. Менә бер ел эчендә ВКда 7 мең язылучы җитмәсә меңнән бездән артыгызмыни ленар шулаймы сез ничә мең соң алты меңдә алты алты йөз илле алты ә сез кайчан оештыгыз әле егерме дүрт ел элек ә менә әйтче бер бер елда алагыш көз җимеде меңнән артып китте ярый бик зур рәхмәт без инде кулга кул тотынышып эшлибез лилиана һәм рәхим итегез ютубка анда да төрлечә була кайбер шотсларны бик яхшы карыйлар кайбер видеолар бик әз карала Шулай ук актив рәвештә Телеграмда Эйшин язылучылар һәм теге тыелган челтәрдә дә бар. Ленар, тыелганмы, әллә менә мин Шаян ТВдан ишеттем, ярамый грамм. Белмим, мин төрлечә әйтә, тыел грамм, ярамый грамм, кем ничек. Иң кызгыйме, бөтен кеше нәрсә турында сүз барганын белә, ул турыда әйтергә ярый, ләкин шушы сүзен әйтергә ярамый. Бу Гарри Поттердагы Волан-де-Морт шикелле, яме, бөтен кеше белә нәрсә турында, ләкин сүзен әйтмә, сүзен әйтә калсаң, менә штраф чәпәргә мөмкиннәр, әйе. Ярамый экран. Шуңа күрә минемчә, э, безнең әйчнең масштабы зурайганнан зурая барган саен, минемчә, көндәшләр саны да арта. Кем белә бит, татарны карамый дип уйлар, уйлыйсың Роскомнадзорда. Ә икенче бер көндәшең шул Роскомнадзорга бәреп әйтсә, менә әйтче дә бит теге ярамаган сүзне әйткәннәр. Чөнки Мин инде аны үз өстемдә сизәм, барыбер безнең татар даирәсендә хөсетлек бик көчле, бигрәк тә иҗат өлкәсендә, шуңа күрә Безнең өчен дә күрмәмешкә салышучылар, безне бар дип белергә теләмәүчеләр бар, ләкин без барбыз, алга таба барабыз да барабыз. Һәм соңгы сорау булыр бу әңгәмәнең, кадерле кудаклар. Менә татар баласына татар бараласы булып калыр өчен Мәскәүдә нәрсә эшләргә һәм нәрсәгә таянырга кирәк дип уйлыйсыз? Әйдәгез, һәркемнән берәр җавап. Миңа калса, үзәктә кирәк бер Көчле мәктәп. Ләкин мин аны татар мәктәбе дип атамас идем. Ни өчен үзәктә? Чөнки һәрбер әти-әнигә дә, һәрбер гаиләгә дә җиңел булсын өчен. Ләкин мин әйтмим, бу бинада, мәсәлән, бу мәктәптә математика, физика, татарча гына булырга тиеш дигән сүз түгел. Ләкин татар балалары өчен иң көчле укытучылар, Иң көчле мөмкинлекләр, иң заманча шундый формада укый ала алган балалар өчен мәктәп кирәк менә татар балалар менә минем өчен шул шул фикер шул җитми безгә Хәзер бит бездәге мәктәп Мәскәүдәге ябылырга тора. Мин чөнки э, бизнес онлайнда укыдым. Сез күрдегезме статистика буенча татар балалары ничәнче санда? Беренче санда татар баласы түгел. Иң беренче үзеңә таяну кирәк. Менә мин мәсәлән нишләп шул театр түгәрәген Оештырдым, чөнки аны беркем дә оештырмады. Мин уйладым, минем белемем булмаса да, барыбер мин моны ясыйм, чөнки мин лингвист кеше. Ничек тел өйрәтү тел өйрәтү юлларын яхшы беләм, шуңа күрә мин моны эшләргә тиешмен, әгәр дә бу миңа кирәк икән, әгәр дә мин монда юл күрәм икән. Үзебезне үзгәртергә, аннары балалар карап, күреп, алар да үзгәрәләр, яхшы юлга китәләр. Мин үзем турында әйтим, Баглиулла белән авырлы булганда, мин үземә шундый отдушина, татарча ничек була, отдушина эшләдем, блок ясарга тотындым. Ул минем шундый преодоление булды. Минем татар теле шундый сезнеңке кебек камил түгел ну язып карап каядыр мин тырышам бәлки аглиулла кайчандыр аны карап укыр да әйтер что әни шулай вот язган алла бирсә әле горурланачак менә ул татар телен саклау дигәндә әйтченең Инде ничә бер ел элек татарча автомобиль ябыштыргычлар чыгара башлады. Ул шулай ук менә сораучылар күп, ул бит менә кызык, машинага татарча ябыштырылган, мәсәлән, менә машинада бала бар дигән автомобиль ябыштыргыч бар иде, ләкин ул безнең инде таралып бетте. Карама алай, күз тидерерсе идем дигән шуен шаян формадагылар да бар иде. Инде ул татарча автомобиль ябыштыргычлар бетеп килә. Менә мин сезгә күчтәнәчкә алып килдем, әйме, өч төрлесен, менә кемнең кайсысын аласы килә. Тәти кыз. Бар, үзең шундый. Кемнәр менә машина йөртә? Әйтәләр бит, э, э, хатын-кызларны еш кына чагыштыралар, граната тоткан маймыл. Әйдә сезгә, имә Мин. Тәнзилә. Тапшырыйк әле Тәнзилә. Ирем ярата шундый.
Әйе, менә бала йоклый, шаулама, бала йоклый, татарчасы. Кем Миңа кайсы? мысы. Сиңа мысы? Тәти кыз син булып каласың, Я. я кызларына Я бирерсең. кызларыма бирәм. Э, Менә дуслар, э, Бик зур бу рәхмәт, Айдар. а, Озонда сатыла. Э, Шулай ук сылтамасын калдырачакбыз. Керегез, алыгыз, бик әз калып бара. Штрих-коды бармы?
Кайда? Ну, озонны өчен. А, булачак. А, булачак. Булачак. Әй, менә QR-код хәзер шушында экранда булачак. Шуңа күрә керегез, алыгыз бик әз. Бик э, мәшәкатьле эш һәрберсен төрү, җибәрү. Шуңа күрә бу проектны ябып куям, Алла бирсә, битеп куйгач. Бик озын гомерле булды. Дуслар, сезгә әңгәмә өчен бик зур рәхмәт. Бик кызык темалар күтәрдек. Минемчә, бу шулай ук бик күп караулар җыячак. Ә күпме карау җыячагын Милли ток-шоуның ала бирсә киләсе чыгарылышында без күтәрербез. Э, инде киләсе тапшыруга егетләрне чакырырга исәп. Чөнки э, узган юлы да менә гарем белән киләсең дип әйтте мондагы безнең э, егетебез студия җитәкчесе. Бу юлы да әле Алла бирсә хәзер уйларга кирәк. Егетләрне җыюын җыярбыз, ләкин нинди темага сөйләшергә? Чөнки менә хатын-кызлар белән менә шушындый тирән темаларга кереп китеп була, чөнки сез барыгыз да бик төпле, э, тормышта да, җәмгыятьтә дә ролегыз бик зур. Менә егетләрне дә Хатын-кыз сайлау темасына. Хатын-кыз сайлау.
Бик катлаулы тема. Ленар, шуның турында сөйләшегез. Кыз сайлау. Чөнки бик шундый Мәскәүдә.
Кыен.
Алайса ярый. Менә сездән шулай ук бер идея барлыкка килде. Ярый, сезнең әйтер сүзләрегез беттеме, дуслар? Бетте, рәхмәт бик зур.
Дуслар, бик зур рәхмәт. Әйе, сезнең комментарийларыгызны көтеп калабыз, дуслар. Кирәкле кешеләр, бу безнең буш кына сөйләшү булып утырмас дип уйлап куям. Кирәкле кешеләр карап, колакларына киртләп, мыекларына чорнап куяр дигән өметтә калам. Һәм бүгенгә сезнең белән һәм сезнең белән, кадерле тамашачылар, саубуллашабыз.